एक वर्ष के भांति एहि साल विद्यापति स्मृति पर्व समारोह के रज- रजत जयंती वर्ष छियै एहि क्रम में हम सब तीन तीन दिवसीय कार्यक्रम शुरू भऽ रहल अछि जे दस एगारह बारी बारह तारीख तक पूर्व निर्धारित छली है दस तारीख के जे छै से भोर में हम सब बाबा विद्यापति दलान पर उपस्थित भऽ कऽ ओतयसँ समूहमे जे छै केलका बाबा विद्यापतिके प्रतिमा परमे माल्यार्पण केलियनि भोरमे काल्हिखन नओ बजेमे तकर बाद एगारह बजेसँ साँझमे साढ़े सात बजे तक जे छै कवि गोष्ठीके आयोजन कयल गेल रहै एकसँ एक बढ़ि कऽ कवि लोक जे छथिन से आयल रहथिन एतऽ अपन अपन जे छै से कविता के प्रस्तुति देलखिन ओकर बाद आइ जे छै से हमसब जे छै दू दिवसीय एतऽ रंगारंग कार्यक्रम हेतै तकर तैयारी कऽ रहल छी भव्य तैयारी कऽ रहल छी जे पूरे झारखंड से जे छै लोक सब एतऽ आबि रहल छथिन एहि कार्यक्रम के देखे के लेल कलाकार में जे छै से कुमकुम मिश्रा दिल्ली से सौम्या मिश्रा दिल्ली से स्वाति मिश्रा रांची तेजल झा फरीदाबाद रामसेवक ठाकुर मधुबनी राजनीति रंजन मधुबनी मिथिलेश मिश्र जमशेदपुर सोनू दास हिमांशु झा म्यूजिकल भाई लोग दरभंगा से आबि रहल छथि एकर अतिरिक्त विपुल नायक संगीत तथा कला केंद्र जे छै से तकर किछु बच्चा बच्ची लोग जे छै सेहो अपन हँ नृत्य कला से प्रस्तुति देथिन अच्छा कोनो लोग से सम्मानित भी कल जेते की आइ तऽ सम्मानित करे के जे छै से कार्यक्रम बहुत बृहत नहि छै एना हम सब एगो समिति बैस रहल छी जे कि दस आदमी के सम्मानित कल जाय लेकिन उद्घाटन जे छै से एतऽ के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर जी करथिन अपन परिचय दिया विनय कुमार झा झारखंड मैथिली मंच के अध्यक्ष आइ झारखंड मैथिली मंचक द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय कार्यक्रमके अन्तर्गत आइ दोसर दिन एगारह तारीखके आ काल्हि बारह तारीखके दोनो दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमके आयोजन कयल गेल छै यहाँ आओर एकरामे पूरा मिथिलाके झाँकी अहाँके देखयके मिलत मिथिलाके पारम्परिक ड्रेसमे मिथिलाके खानपानके पूरा व्यवस्था छै आओर हर तरहके कार्यक्रम जते मैथिली सभ्यता संस्कृतिके बढ़ाबऽके लेल ओकरा प्रचार प्रसारके लेल जते चीजके जरूरत छै हर चीज अहाँ यहाँ देखैके मिलत नन्दकिशोर महतो उपाध्यक्ष झारखण्ड मैथिली देखियौ झारखण्ड मैथिली मंच द्वारा प्रति वर्ष महाकवि विद्यापति के स्मृति में तीन दिवसीय पर्व समारोह मनबैत अछि जकर मुख्य कार्यक्रम हरमू हरमू मैदान में होइत एलैए लगभग उन्नीस सौ संतानवे ईस्वी से लगातार एक दू बेर कोरोना में छुटि गेल रहे तकर बाद लगातार स्मृति पर्व समारोह होइ छै एहि स्मृति पर्व समारोहसँ हमसभ मिथिलाक आन बान आओर शान ओकर सभ्यता संस्कृति ओकर जे अपन खान पान छै तकर प्रदर्शन करैत गीत संगीत जे हमर पुरातन जे हमर दादी के समय से सुनैत गीत एलियै तकरा से लऽ कऽ अत आधुनिक कलाकार लोकनि के जे रचना रहै छनि ताहि रचना के प्रस्तुत एहि माध्यम से कयल जाइए झारखंड के राजधानी हरमू रांची आ रांची के मुख्य जगह जे हरमू मैदान छै ताहि में कार्यक्रम लगातार होइत छै एकरा माध्यम से हम अपना लोक के समेट चाहे छी जे हमर लोग एतऽ मैथिली भाषा भाषी संपूर्ण बिहार सहित झारखंड में बसल छथि ओ सब समग्र लोग एतऽ अबै छथि एकर आनंद उठबै छथि मिथिला के खान पान मिथिला के पुस्तक मिथिला के पहिनावा जेना पाग भेल डोपटा भेल इत्यादि से ई मैदान सुशोभित रहैत अछि अहाँ देखैत हेबै अखनो विजुअल देखा दऽ रहल देखबियौन लोक सबके जाहि तरहके व्यवस्था भेलैए एहि व्यवस्थामे सम्पूर्ण मिथिलाके सभ्यता संस्कृतिके सङ्गे ओकर बोली भाषा बोली भाषाके सङ्गे सङ्ग ओकर गीत नाद के भरपूर व्यवस्था झारखंड मैथिली मंच संपूर्ण झारखंड में संगे बिहार में जो लोग छथि तकर प्रदर्शनी के रूप में करे के चेष्टा करैत अछि ओहि क्रम में आइ दोसर दिन छी काल्हि खनी महाकवि विद्यापति के स्मृति में हम सब अब कवि कोकिल के प्रणाम करैत हुनकर चरण स्पर्श मुख्य पथ पर जे महाकवि विद्यापति के प्रतिमा लागल छनि ओकर माल्यार्पण करैत हमसभ कार्यक्रम कार्यक्रमके शुरुआत केलहुँ हेँ आ ओकर बाद महाकविके स्मृतिमे हमसभ जे सारा दिन भरि दिन काल्हिखनि कवि गोष्ठी के आयोजन चललै संध्या सात बजे साढ़े सात बजे तक और आय उद्घाटन सत्र पुनः हेतै उद्घाटन सत्र के पश्चात सात बजे से हम सब एत रंगारंग प्रोग्राम हैत कार्यक्रम हैत गीत नाद हैत गीत संगीत के संगे संग जे छै खान पान के सेहो व्यवस्था रहत पुस्तक के सेहो लोग आबि कऽ अवलोकन कऽ सकैत छथि लऽ जा सकैत छथि नीक नीक पोथी के प्रस्तुति एतऽ कयल जायत नीक नीक पोथी रहत नीक नीक जे छै पाग डोपटासँ सम्बन्धित जनौसँ सम्बन्धित जे कलाकार लोकनि आचार मिथिलासँ आयल रहत अदौरी दनौरी रहत सब किछुके व्यवस्था एतऽ कयल अइ अहाँके माध्यमसँ सम्पूर्ण मिथिलावासीसँ या मिथिला अनुरागीसँ हम आग्रह करबनि

जीवंत संस्था छै ओहिके माध्यमसँ सम्पूर्ण देशके जे प्रमुख शहर छै सौंसे जतऽ मैथिल मैथिल अनुरागी बसल छथि आ सम्पूर्ण देशमे एहि तरहके कार्यक्रम अहाँके छोट या पैघ पैमाने पर निश्चित रूपसँ देखैमे भेटत चाहे बम्बे हो या दिल्ली राँची हो या जमशेदपुर हर जगह एहि तरहके कार्यक्रम हमसभ हमर लोक जे छथि हमर समांग सब जतऽ बसल छथि सब समांग एकत्रित छथि आ एकत्रित भऽ कऽ एहि तरहके कार्यक्रम हमसब आयोजन करैत एलहुँ हँ आबे वाला किछु नया मैथिली मंच के किछु प्रोग्राम देखियौ प्रोग्राम तऽ अखनो नए छै आर प्रोग्राम हरदम काल्हि एक से एक से एक कवि गोष्ठी एक से एक सम्पूर्ण देश के यदि कविता कविता जे लोक कहै छै जे कविता आब बुधायल जा रहल है लोग सुन नहीं जा रहल छै मीडिया के युग में मोबाइल के युग में लेकिन कल जे देखलिए तो हमहू सब बड़ा छगुनता में रही कि एगारह बजे से जे कवि गोष्ठी शुरू भेले कार्यक्रम शुरू भेले से रात्रि रात्रि साढ़े दस बजे तक लगातार लोग जमल रहथिन लोग सब खचाखच भरल रहत आ भरपूर एकर आनंद लेलथि ताहि लऽ कऽ मैथिली मंच हमेशा किछु ने किछु नया करैत रहल अछि आइयो के प्रस्तुति जे आइ देखबै जे कलाकार नीक से नीक कलाकार लोक सब एलथि है हुनकर प्रस्तुति जे देखबनि तऽ अहाँके बुझायत जे पिछला बेर से अद्भुत सुंदर अद्भुत नीक आयोजन करै छथि हम अपने के माध्यम से संपूर्ण मिथिला अनुरागी से निवेदन पुनः करबनि अपने के माध्यम से साँझ मे आउ साढ़े छओ बजे आर एतऽ खूब लुप्त उठाउ नीक नीक भोजन सेहो एतऽ माछ भात भेटत जनेउ ओ पाग सब किछु भेटत नीक नीक पोथी भेटत घर सेहो किछु लऽ जाउ अरुण कुमार झा आ झारखंड मैथिली मंच अंच रांची